Ule chibai vek ule, tumtum chu Google Pay ah hian pawisa kan inthawn na transaction history kan payment history paih dan delete dan chung chang hian sawi ve thung teh ang, Google Pay ah khan Gpay ah khan kan lut ang a. G pay ah kan han lut ta a hei kan payment history kha tih hian lo in tlar thla tuar mai a more hi khan han click ang hei tih hian lo awm thla teuh a khang ho kha kan paih duh chuan he lai a transaction history te hi kan zuk click ang a hei kan pawisa kan in thawn na kan thawn chhuah na leh kan dawn na zawng zawng kha ti hian lo lang vek a. ah top up kan thun net pack kan thun na phone kan recharge na zawng zawng te pawh kha ti hian a lang vek a he payment history hi i lo delete duh ta ila september ni sawmhnih pathum sanghnih sawmhnih pahnih sawhnu dar hnih leh minute thum a mi kha a ni ta a chuan duh chuanin a vai pawn a delete vek theih tho va amaherawhchu delete duh bik kan neih chuan an-- kan delete duh bik a kha kan zu chhinchhiang a, kan inthawn ni leh thla kha leh dar zat te kha kan chhinchhiang a, khang ho kha kan paih duh chuan hetiang hian kan ti dawn a ni, tah hian kan profile ah hian kan han click ang a, engti chuan ka thlalak ka dah a, thenkhatah chuan in thlalak a awm lo vang a haw rawp a lo awm ang a, tah khan in han click ang a. intuai chho vanga settings ah hian i lut ang a chuan privacy and security tih ah hian i lut leh ang a chuanin hetah data and personalisation tih ah hian i lut leh ang a hei kual thui deuh hlek ah chuanin ka tailuh chiah khanin helaia google account tih hi click ang a. chuan i google account a i lut dawn a ni i account security kha i set tha chuan in tiang hian a lo lang ang a tah hian continue ah hian i click ang a passkey hmang khan in i phone screen lock password i set na kha i set a nih chuan khak khami hmang khan i hawng ang a ti hian kan transaction history zawng zawng kha tah hian a lo awm vek a chin a kan en kha September ni sawmhnih pathum. Sanghnih sawmhnih pahnih a mi kha a ni ta a, heng ho hi chu kumin a mi ho a la ni a. Sanghnih sawmhnih pahnih nia September ni sawmhnih pathum, Sanghnih sawmhnih pahnih chawhnu dar hnih leh minute thum a mi kha a ni ta a, tih chuan details ah hian kan zuk lek ang a, a details kha kan en thei a. tihian a detail zawng zawng kha min rawn pek hun a ni leh dar zat te google pay hmang hne tiang zawng zawng hi tikhan a detail kha a en vek theih ta chuanin a kha kan delete duh chuan lai X kha kan zuk click anga chuan khana in delete a hu deleting now . tih in ziah ka ti hian deletion complete the payment transactions and activity you selected are being deleted from your google account and will no longer show in google pay duh chuan he thil hi ni sawm thum chhung rawn lang nawn tawh lo turin a set theih a mahse chu hei hi kan duh kher loh chuan he lai hi tik hi kan zuk hmet ang a tikhan. a rawn lang ziah tur pawn a hret thei a chuan got it tih hi kan zuk hlik ang a an la zawm mai ang a a kan delete kha a lo transaction history kan delete kha tikhan a lo complete ta a ni khah payment transaction activity google pay ami kha kan delete tawh chuan kan google account ah emaw kan google pay ah emaw khanin a lang tawh dawn lo a ni tikhan transaction history kha kan duh-- apiang kha kan delete thei a kan duh chuan a vai pawn kan delete thei a ni awle kha kha google pay transaction history payment history delete dan chu a ni a hetiang khan google pay a pawisa kan in thawn na kan thawn chhuah na kan rawn na emaw ah bill kan pek na ang chi zawng zawng te pawh kha kan transaction history kha hetiang khan awlsam takin a delete vek thei a ni. Awle, tun tum atana kan video chu kha ti zawng kha ni se la, thlirtuten in lo tangkaipui a, in lo hlawkpui ngei ka beisei a, inzavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.